Хөрмәтле җәмәгать, Яшел камин янында шәхесләребез тапшыруны менә чираттагысын яздырга җыендык. Инде бүгенге безнең кунагыбыз, төп кунагыбыз Олпат әдибебез Марат ага Әмирхан һәм инде ике безнең олпат галимебез Фәйзыйхак ага Ислаев һәм Фәрит ага дип әйтмим инде, бераз гына өлкәнрәк, Фәрит әфәнде Яхин. Алар икесе дә фән докторлары, профессорлар һәм, әлбәттә инде, үзебезнең милләтебезнең асыл ир-егетләре. Ә төп безнең сөйләшү менә инде Марат ага Әмирханның, Менә соңгы ике дистә ел дәвамында дөнья күргән үзебезнең бөек шәхесләребез, ханнарыбыз, ханбикәләребез турында, аларның язмышлары, татар милләте язмышына багышлаган китаплары хакында барыр. Әлбәттә, мин әле аның менә төп китабын да менә соңгы Олуг Мөхәббәнткә дә аерымрак тукталып китербез дип исәплим. Ә сүземне мин башлап җибәрәсем килә Үзебезнең яшь шагыйребез Рифат Сәлахның Марат абый Әмирханга багышланган сигезьюллык шигыреннән Тарихи романнар белән татарны уяттыгыз, тарихтагы учаклардан таралсын нур яктыгыз. Үзе әле япь-яшь егет, үзе әмир, үзе хан, рәхәтләнеп язып торсын Марат абый, Әмирхан дигән Марат абый менә әйме, рекордсәдә. Инде мин бераз гына башлап китәсем килә тагын менә тарихи әсәрләргә ничек яза башладыгыз дигән теге шаблон сорауларга кадәр. Менә Хатыйп абый әйтә, Марат Әмирханның ди тарихи романнарында хатын-кыз образлары да ди менә ди. Менә шул Сөембикә журналында эшләгән чакта ук сез инде андагы персонажлар белән дә, хәзерге заман белән дә чагыштырып, инде мисал, теге тарихи менә бу язучының фантазиясе, хыяллары белән үрелеп, шундый укылышлы әсәрләр иҗат иттегез, иҗат итә торасыз, Аллага шөкер. Сүзебез дә шул хакта булыр, планнар турында да. Инде Фәйзелгага Исаев Дип, сездән башласак сүзне. Мине борчыган бер зур әйбер бар. Безнең бит профессионал тарихчылар матур итеп яза белми. Ни, укучыларга кереп китәрлек түгел. Ул, ул менә. Җөмләсе дә бит әле аның. Ул менә бюрократический тел дип әйтәм инде мин аны. Шундый телдә, фәнни телдә язылган инде ул. Шуңа күрә. Менә тарихи шәхесләр, гомумән, безнең бит борынгы шундый матур тарихыбыз турында әсәрләр аша без күбрәк беләбез. Менә кайсы чорны гына алсаң да, менә шул яктан Марат абый эшләгән изге эш. Ул тарихны популярлаштыру, тарихи образларны менә халыкка аңлаешлы итеп күрсәтә белү. Менә ул яктан мин уйлыйм инде Марат абыйның иҗаты шул кадәрле отышлы. Шуңа күрә аны мин бик зур бик күп ихтирам итәм, аның әсәрләренә игътибар итәм, укыйм, сөенәм. Кайчакта инде уйлап куясың инде, менә мин тарихчы буларак болайрак язар идем дип уйлыйсын инде. Ну, ничек кенә булмасын, Марат абыйның иҗаты на мин битараф калмаган кешеләрнең берсе. Ә менә аның соңгы әсәрләренең берсе Олуг Мөхәммәдкә килсәк, мин бу әсәрне ни ни өчен зур бәялим? Чөнки ул беренче менә безнең э, Казан ханының беренче ханы. Беренчедән, ә икенчедән ул Алтын Урда белән Казан ханлыгын берләштерә торган шәхес. Чөнки ул бит э, менә яшь чагында, әле 14 кенә яшьлек җегет, Мең дә дүрт йөз унтугызынчы елда Алтын Урда ханы дип игълан ителгән. Ундүрт яшьтә. Әйе. Менә шундый яшь, яшь җегет, әле җегет тә түгел. Хәзерге күзлектән караганда, ул заманда бәлки ул җегет тә булгандыр инде, ансын мин әйтә алмыйм. Ну, һәрхәлдә, менә шундый яшь бала гына бит әле хан булып киткән һәм егерме елга якын. Алтын Урда тәхете өчен көрәшкән. Ун еллап нормально хан булган инде, аннары анда көрәш киткән инде Кече Мөхәммәт һәм башкалар белән тәхет өчен. Һәм кызганыч, бу бер яктан кызганыч, чөнки Алтын Урда тәхетеннән китәргә мәҗбүр. Ә икенче яктан безнең өчен бәхет, чөнки ул Казан ханлыгына нигез салган шәхес. Ул аны нигез генә салмаган, менә татар ханнарының ул берсе генә урыс кенәзләрен, биек кенәзләрен ике мәртәбә тезләндергән. Ул берәү генә, Олы Мөхәммәт кенә. Һәм менә тарихның борылышын туры юлга салган кеше дип уйлыйм инде мин аны. Менә шундый зур шәхес. Шуңа күрә Марат абыйның иҗатын искитмәле зур бәялим мин аны. Чөнки ул олуг Мөхәммәт үзе дә олы, Марат абый да олы, аның әсәре дә олы. Фәрит әфәнде, сезгә сүзне бирермен дип торам мин. Филология фәннәре докторы да ни уйлый микән? Бу романнар турында, дөресен генә әйткәндә, озаклап сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә без әле язу манерасы, таныштыру әле безнең бер язу манерасыннан чыгып караганда да һәм тарихны күрсәтү ягыннан чыгып караганда да Марат Амирханов кебек язучыларыбыз берәү-икәү генә. Берәү-икәү-өчәү дип әйтергә була, хәтта өченчеләр, дүртенчеләр юк та дәрәҗәсендә. Менә мин аны Олуг Мөхәммәткә бәйле, Казан йортка бәйле әйтәм. Әйтә торган сүз бу. Беренчедән, тарихи вакыйгаларны язган вакытта фальш мәсьәләсе. Менә туксанынчы елларда, сиксәненче-туксанынчы елларда урыс әдәбиятында Пикуль юнәлеше, Борис Акунин юнәлеше барлыкка килде. Һәм болар белән без укыдык, мавыктык. һәм алардагы хакыйкать, тормыш хакыйкатен бирү, тарихи хакыйкатьне бирү урынына хыялый, фантастик, хәтта мистик, фантастик элемент алга чыгарылды һәм бөтенләй тарихка икенче төрле карап фикер йөртү. Мин караган вакытта беренче инде безгә инде кемдер Борис Акунинны бик яратып укырга мөмкин, кемдер Пикульны һәм шушы юнәлешне эзләргә мөмкин. Ә бу яктан чыгып караганда, мин әйтер идем, Марат абыйдан андый юнәлешләрне, Марат Әмирхановның иҗатыннан андый җонәлешләрне эзләүнең артык булуын, чөнки, беренчедән, ул мөмкин кадәр тарихны дөрес итеп яктыртырга, менә Олуг Мөхәммәтнең, аның үзенең шәхесе аша килүе һәм аның тирәсендәге кешеләр аша алар белән булган конфликт, алар белән булган каршылыклар аша килүе һәм аның вакыйгаларының бирелеш тәртибе дә Шул ягы белән кызыклы. Әлбәттә, Казан ханлыгының беренче ханы дигән кебек Алтын Урда ханлыгы белән бәйләгәндә дә без бүгенге стереотиплар белән, бүгенге күзаллаулар белән киләбез һәм кайвакытта бу әсәрләрне аңламаска да мөмкинбез. Хикмәт нәрсәдә? Менә бүгенге көндә фәндә соңгы ачыш Алтын Урдага бәйле соңгы ачыш дип әйтим инде. Алтын Урда дип ни өчен аталган? дигән сорауга җавап табылу булды. Моңынчы бит инде аны Алтын Урда дип алтын байрак белән бәйли, алтын тәхет белән бәйли һәм башкалар һәм башкалар белән бәйли иделәр. Һәм инде бу мәсьәләдә нокта куелды һәм ул төгәл ачыкланды дип әйтәбез инде. Алтын Урда дигән сүз ул алтын рух, алтын кабилә, ягъни дигән сүз. Мөхәммәд пигамбәр, ниде, Марат абый аны? Инде теге вакытта ук ул фаразларны бирә һәм ул аны тапкан. Ни өчен алтын тәхет, алты ней, алтын ней, орух, алтын кабилә дигән сүз? Ул да булса Чыңгыз ханның нәселе, Чыңгыз ханның нәселе, һәм, гомумән, бабадан, атадан бабага килә торган нәсел, ул алтын орух кабиләсе икән. Орух дигән сүз, орух, кабилә, алтын кабилә дигән сүз. Һәм аны ниде монгол телендә дә ул Алтан рух исемле, Алтан не урда исеме нә туры килә. Һәм менә бик кызыклы Җуҗи ханның нәселенә, Бату ханның нәселенә Чыңгыз ханның шушы исемне бирүе. Һәм икенче бер тагы шушыңа бәйле төшенчәләрнең Алтын Урда белән бәйле Алтын Урдага кереп киттек, шуңа күрә кайбер әйберләргә генә ачыклык кертер өчен генә әйтәм, Ак Урда мәсьәләсе шулай ук бик бәхәсле иде, чөнки Днепр буенда да Ак Урда, Кырымда да Ак Урда, Һәм Себердә дә Ак Урда, ни өчен алар шулкадәр күп һәм ни өчен алар берничәү? дигән сорауга җавап мәсьәләсендә, шулай ук, кызыклы гына, мин соңгы ачышлар мәсьәләсендә генә әйтәм, фәндәге, ул да булса, ни өчен ак дип аталганнар? Алар барсы да менә шушы Бату ханның агалары. Ага урдалары. Аның өе дә Урду ханныкы да Ага урданыкы, анда шәйбәниләрнеке дә Ага урданыкы һәм башкалар да һәм башкалар да Ага урда лар. Бит Җүҗи ханның унөч малае, унөч малаеның барчасына да диярлек җирләр бүлеп бирелә, бер улыннан башка. Һәм менә шушы улы, соңгы улы, ул да булса, аның бала нәселе соңыннан тәхеткә утыручы нәсел. Бик кызык, һәм шушыларның бөтенесен дә ул фактларны бит әле, ул тарихи фактларны без күп очракта аңламый да идек. Менә әйтик, мәсәлән, борынгы чыганакларны укыйбыз, һәм анда алар язылган, но ләкин без аларга чынлап та ул шулаймы дип төшенә алмыйбыз. Ә менә язучының бер осталыгы шунда, ул үзенең геройлары, үз әниләре тормышны бирү һәм вакыйгаларны бирү вакытында ул шушыларга кереп китә алган һәм шуларны ачыклый алган үзенчәлекләре бар. Һәм чынлап та, әгәр дә без аларны укысак, аларга менә язучының бөтен хикмәте нәрсә? Шул ук чыганакны ала. Шул ук чыганакка таяна һәм аңа үзенең шигъри һәм, әйтик мәсәлән, әдәби Үз гаме белән. күзаллавы белән, әйе, үзенең сизгерлеге белән, әүлиялеге белән, язучылык әүлиялеге белән ул шушылардан чыгып бөтен тарихны күзаллауны бирә алган. Менә бу яктан чыгып кара, шуңа күрә мин һәрвакытта уйлана идем, ә нинең Марат Әмирханның төп нигезләнгән әсәре нәрсә икән дип. Һәм менә монда ул бүген күз алдыбызга куйган тарихи ул чынлап та аңа нигез аның әйткәне дә бар, по-моему, сезнең әйткәнегез дә бар ул турыда, әйме? Нәкъ шушы турында. Ягъни татарның үзенең борынгы чыганакларына таянуы һәм татарның чыганаклары аша эшләве мәсьәләсе монда ни бара, төп әйбер бара. Менә анар бит безнең хәзер беренчедән бездә нәрсә бутыйлар? Без үзебездә менә борынгы чыганакларны укыганда шушыны аңламый идек. Әйтик, мәсәлән, Болгар белән татар мәсьәләсе һәм башкалар һәм башка мәсьәләләр бар. Беренче мәсьәлә ул да булса Алтын Урда татар нинди татар дигән вакытта без төгәл беләбез. Бүгенге көндә без төгәл әйтә алабыз. Бу тел ягыннан да һәм бүтән яктан да тарих ягыннан да ачыкланган әйбер. Ул да булса маңгытлар белән кыпчакларның кушылып барлыкка килгән яңа бер татар кавымы, милләт барлыкка килә, яңа бер халык. Мангытлар алар, монголлар, монголларның борынгы исеме. Монгол дигән исеме ул соңыннан безнең кыпчаклар тарафыннан тагылган исем, ә болай аларның үзләренең үзе-тамалары мангыт. Һәм, әлбәттә, берничә кабилә, Монгол кабиләсе һәм аларның төп кабиләсе, әлбәттә, алдынгы иң мәдәни кабиләсе, мангытлар кабиләсе бит инде, мангыт халкы, аларның инде язулары һәм башкалары бар. Һәм менә шушы халык безгә кушылып, безнең кыпчакларга, төркиләргә кушылып, яңа бер татар кавымын барлыкка китергән. Һәм күз алдына китерик, Алтын Урдада беренче буын монголлар, Ягъни аксөякләр, беренче буын аксөякләр монгол телендә сөйләшсә, икенче буын аксөякләр инде, без беләбез, алар кыпчак телендә, төрки телдә сөйләшәләр. Һәм шул вакытта нәкъ параллель дәүләт яши. Ул да булса Нил елгасы буенда параллель дәүләт уже мәмлүкләр дәүләте яши һәм шушы мәмлүкләр дәүләтендә кыпчак теле төп тел һәм татар теле кып тел. Төптер. Һәм мөнәсәбәтләр шактый тыгыз. Һәм менә шушылар хәзер инде әдәби якка килгән вакытта шушыларның бөтен белемнәрне, кешелекнең белемнәрен шушы китапларга теркәү ягыннан, беренчедән, әле нидә тарихта фальш булырга тиеш түгел, тарихи әсәрләрдә. Менә мин Марат Әмирхановның әсәрләреннән Менә шушы әйберне эзлим. Кайбер әсәрләрдә без шундук укыйбыз да, анда инде туктаусыз ниндидер уйдырмалар килеп керә, әкияти элементлар һәм шул чорны аңламау, шул чорны төшенмәү килеп керә һәм бөтен нине вакыйганы харап итә. Бу яктан Марат Әмирханов шактый ышанычлы эшли һәм тарихчылар белән киңәшеп, турыдан-туры киңәшеп эшли. Һәм чыганаклар белән сак эш итеп. Чыганаклар белән сак эш итеп, шуңа күрә алар ышанычлы да инде. Фәрит әфәнде бик кызык фикерләр әйтә, но мин тарихчы буларак барысы белән дә килешеп бетәлмим. Бик әйбәт шул. Килешеп бетәлмим, беренчедән, тарихта бер төрле генә караш була алмый. Чөнки ул еракта, борынгы тарих. Безгә килеп җиткәнче ул төрлегә әйләнә һәм аның бер ягын гына без күрәбез. Төрле ягын кызганыч, нинди зур галим булмасын, ул барыбер күрә алмый. Чөнки аны менә күләмләп булмый, дип уйлыйм инде мин. Тарих шундый. Олуг тарих бит ул. Әйе, шундый. Шуңа күрә менә мин Урда сүзенә килгәндә, мин аның икенче вариантын да уйлыйм. Ә икенче варианты, ул урта сүзеннән. Урта. Чөнки безнең төрки бабаларыбыз бөтен дөньяны бер күләм итеп караганнар да, шуның уртасы һәм аның уртасында үз дәүләте. Бу Кытай философиясенә туры килә. Менә ни кытайлар шулай диләр ич инде. Алар бөтен кешене дә түбәнсетеп карыйлар, бөтен кешегә дә. Чөнки алар менә дөньяның үзәге. Монда да безнең бабайлар шундый ук. Һәм алар менә Чыңгыз үзенең бөтен баласына да бүлеп биргән? Юк, бөтенесенә дә бүлмәгән. Ул дүрткә бүлгән. Чөнки безнең бабаларыбыз уйла, бөтен бер бөтенне дүрткә белгәннәр. Дүрткә. Һәм ул үзенең иң олы дүрт улына гына биргән, калганына бирмәгән бернәрсә дә. Ну, аларга, бәлки, әз генә эләккән булгандыр, ансын әйтә алмыйм. Ну, һәрхәлдә, документлар буенча менә шулай. Аннары тагын менә монда кара дигән табарихыймы язып куйганнар. Менә бит моны дөрес итеп тәрҗемә итсәң, бу чын тарих дигән сүз. Кара сүзе ул кара төсе түгел, негр шикелле. Ә кара тарих, то есть чын тарих дигән мәгънәдә монда бирелгән. Марат абый, сез менә гомер буе журналистикада, олпат журналист булып, Эшләп язучылыкка әле бер шул 50 яшьләрдә генә тарихи романнарга кереп киткән. Моның нәрсә этәргеч бирде? Менә шу әле беренче әсәрләре сезнең бик үк тарихка ук кермәгән әле вакытта хикәяләр, повестьлар иде бит инде. Менә бу тарихка нәрсә этәрде сезнең кереп китү, кызыксыну, кайчанрак? Менә шул Сөем бикә журналында эшләгән чорлармы инде бу? Шулай. Мин укыганда ук тарих белән кызыксына идем. Ләкин укырга кердем мин татар әдәбияты бүлегенә. Әмма тарих-филология факультеты. Тарих-филология факультеты. Шуннан бер ярты ел укыганнан соң, ул вакытта пединститутта укыдым бит мин, Туешовия. Аның янына кердем гариза белән. Тарих бүлегенә күчергез әле дип кердем. Миңа карап-карап, энем син бит актаныш, син урысча белмисеңме, син төшеп каласың, син Шушында кергән, шунда ук инде бетердем, диде. Шулай итеп, мин ул вакыттагы теге тарих белән ул вакытта инде ныграк кызыксынып, ныграк үзләштерергә мөмкин булган булыр иде, әлбәттә. Ләкин менә шундый бер омтылыш булып алды. Әмма бит актарышлар бер вакытта да төшеп калмый. Әйе, ләкин бу инде аннан соң омтылды. Мин теге әдәбияткә дә мин бит инде теге бик яхшы карый торган һәм аны тирәннән үзгәртеп, аны үзләштерергә күнеккән кеше инде. Әле авылда җиденче класста укыганда Габдрахман Абшарановның романнары килә башлады Казан утларында. Шунда бер әсәре бик нык ошап китте инде, теге аның күп инде романнары. Шунда мин аның үзенә хат яздым. Анда Мөнирә дигән бер ни бар иде. Теге Алтын йолдыз дигән роман турында сүз бара. Әйе, әйе. Галим анда инде төп геройлар шуларга бик нык гашыйк булганбыздыр инде. Мин уфат та инде аны бер ике җөмлә генә булгандыр инде ул әйме. Әйе. Мин язганмын инде аңа болар дөньяда бармы, болар дөресме ул кешеләр дип язганмын инде үземчә. Ләкин нәрсә дә миңа җавап килде. Энем Марат дип мин шулай итеп, минем шушындый юк кына бер сорауга да җавап яздым. Тәфсилләп. Әйе. Һәм менә шуннан соң инде ул әдәбият белән кызыгыш шул вакыттан ук килгән дип уйлыйм. Күңелгә карап та өстәп җибәргән бит инде, карап шулай шулай. Игътибар. Менә шул шул вакытларда без китап шул кадәр авылда китап укыйлар иде. Безнең китапханә бар. Ул китапханәдә китаплар менә мунчала кебек итеп, менә авыл халкы ничек шулай укыган, мин аны хәзер дә әйтмим. Бер җегет бар минем дус. Авылдагы бөтен китапларны укып бетергәннән соң, анда Ленин томнары гына калды. Шул Ленин томнарына кереште укырга. Улан аңламый инде, ләкин тегеләр укылган, анда Ленин. Менә Ул вакытта менә татар авылында, уже сугыштан соңгы чор бу, авыр чор, ачлык, әле безнең ашарга юк, теге бәрәңге кәрҗимәсе ашыйбыз, алабута ипи ашыйбыз, ә китапка шулкадәр омтылыш бар иде. Менә шул чорлар бик нык минем күңелгә сеңеп калган инде. Инде тарихи әсәрләр турында теге үзгәрешләр чоры башлангач, Советлар таркалгач, инде тарихка мөнәсәбәт тагын да артты бит инде. Чыганаклар ачыла башлады. Чыганаклар ачыла башлады. Шуннан соң иң мин Тояк эзе дигән роман яздым. Тояк эзе романы ул тарихи роман түгел, ул аның төп герое тарихчы. Һәм анда сүз бара, әйе, болгарлар белән татарлар арасында шундый бәхәс үсеп алды бит инде. Хәтерлим әле. Әйе, менә без болгармы, татармы? Бер берләр берәүләр яза без болгар, икенчесе татар. Минем герой инде ул теге дөньяга яңача карый торган кеше, ул

Дәүләтнең гә нигез салган, дәүләткә генә түгел, менә бүгенге татар, Казан татарлары дип атала торган халыкка нигез салган ул. Үзе белән, ул бит йөргән теге гаскәр белән килмәгән бит, урда белән килгән. Ул аның теге анда семьялар, гаиләләр белән, хатыннар, балалар, атлар, тегеләр, болар, сыерлар, кәҗәләр барысы. Әй, барысы бергә. Анда шунда аның теге зур-зур нәсел ниләре килгән, теге зур кешеләре килгән. Һәм монда Казан Казан ханлыгы оешкач, аларга һәрберсенә бүлеп бирелгән бөтенләйләр, төбәкләр һәм алар ахырнак менә шул бүгенге Казан татары дигән милләт, халык нәкъ менә алтын шушы вакытта Олуг Мөхәммәд тарафыннан оештырылган Казан ханлыгы оешканнан соң барлыкка килгән хал инде ул. Һәм аның шул яктан да бик зур роле зур дип уйлыйм мин. Беренче мәртәбә Олуг Мөхәммәд турында безнең Гаяз Исхакый үзенең драмасын яза инде, иҗат итә. Ул аны 1947 елда яза. Менә 71 ел узганнан соң, ниһаять, менә минем шушы роман килеп чыкты. Нигә аның турында күп беләбез инде, белергә омтылыш бар. Аны күбебез татар, татарның э, Казан ханлыгының беренче ханы дип саный без инде. Һәм анда да безнең күңел түрендә дәүләтчелек ята. Бар инде. Ләкин сусал. Нигәдер әдәби әйләнешкә ул үтеп китмәгән. Әзрәк шигъриятта да бар инде анда теге поэмалар, ниләр дә бар. Ләкин теге зур итеп проза Әгәр туплап, әйе, прозага, поэма, прозага ул кереп китмәгән ул. Нигәдер шул аның сәбәпләре шул инде, аңа теге караш, бигрәк тә Мәскәү аңа начар карый бит инде. Һәм безнең э, теге рәсми даирәләрдә сорау биреп караганым бар мин. Ул бит ачык түгел. Ул патша хан булган ул, беренче хан булган ул, еш торган ул, еш тормаган ул. Әле аның аны ике малай үтергән. Шулай бит, шулай язалар бит инде. Махмуда белән Якуб аның әтисен 40 яшьтә үтергәннәр дип язалар аны рус чыганакларында. Менә шуларга ияреп без шул, әнә шул теге, шул монахлар язган чыганакларга ияреп, без дә Олуг Мөхәммәд ул Казанның беренче ханы түгел дигән рәсми юнәлештә бардык һәм шул ук вакытта теге Олуг Мөхәммәд ул Казан ханлыгын оештырганмы, юкмы, аның менә Мәхмүдә оештырган дигән ниләр дә бар. Версия бар. Әйе, версия. Гомумән, безнең татар тарихына яла ягу тулып ята. Идарә, безнең идарәче даирәләр әле һаман уйлана, бу тарих дөресме, түгелме, ничек. Ләкин инде хәзер халык, безнең тарихчылар да менә безнең күренекле тарихчы Дамир Исмаховның аның башка әсәрләре дә бар инде, менә моның теге мәдәни юлга чыккан Татарстан дәүләтчелеге Олуг Мөхәммәттән башлана дип инде туп-турыда әйтеп салган инде. Хәзер галимнәр арасында Олуг Мөхәммәтнең Теге беренче хан булуы, Казан ханлыгына нигез салу турында бернинди шик тә юк. Аларның фикере бер. Ә менә югары идарәче даирләрдә фикер әле теге үзәкләштерелеп җитмәгән. Олуг Мөхәммәд не язганда башладым мин теге рәсми безнең энциклопедия бар бит инде. Аның тормышы кем ул? Анда язылган инде Олуг Мөхәммәд Туктамышның оныгы дип. Шулай дип яздым мин. Шулай дип бардым. Шуннан соң э, Дамир Исахов янына бардым мин. Аның белән сөйләшеп, сөйләшеп, ул миңа үзенең ниләрен бирде һәм шуннан соң әйтте инде, менә сиңа хәзер бик җайлы да, Үтәмеш Хаҗиның кара товарищ китабы чыкты, шуны алып калдым. Чыннан да ул Алар туганнар, ләкин алар бер, бер, бер юнәлеше түгел, бу яктан тармак кына алар. Аның әтисе башка инде, ни була, менә шуннан соң мин аның яңадан язарга туры, яңадан язып чыктым. Менә Марат Әмирхан Тукайга ничек килде ул? Тукайга кереп китү болай. Шушы Бибиби Мәмдүләнең каберенә зиярат кылу башланды бит инде. Мин ел саен шунда бара идем. Һәм Ел саен аңа дога кылабыз инде, аны искә алабыз. Ләкин уйлана торгач, аның, ул бит әдәби әйләнешкә кергән шәхес түгел. Ул бит бөек шәхес, Тукайны дөньяга китергән. Һәм ул Мәрьям ана кебек үк шушындый зур бер шәхес, хатын-кыз шәхесе дөньяда. Шуннан соң мин уйладым да, берәр хикәя булса да язарга кирәк бит бу. Шәхес турында дигән фикергә килдем һәм бардым Казан-утлары журналына. Мин әйтәм, ул вакытта Ибраһим эшлиде, ди, Камил. Алар инде бу минем мине хуплады. Камил Кәримов белән Илфак Ибраһимов. Әйе. Шагыйрь Мөхәммәт Мирза. Шулай итеп, ярар, язып кара, диделәр. Яза башладым. Хикәягә сыймадым, әлбәттә. Ул инде бәян булып чыкты. Һәм ул шактый уңышлы булып чыкты, ул эшләп тор. Аны казаныклар бирде. Аңа карата әйбәт кенә, бик әйбәт кенә фикерләр китте. Шуннан соң мин дә инде Тукай темасына, Тукай даирәсенә килеп кердем. Тукайның үзе түгел, аның даирәсе. Әле аның бабасы бар. Без сүккән Зиннәтулланы без гомер буе сүктек бит инде аны. Шуннан соң инде Зиннәтулла хәзрәт турында шундый ук әсәр яздым. Аннан соң, шуннан соң тагын бер фикер туды инде. Мин әйтәм, бу болай була гына булмас, боларны бер тулы бер нигә китерергә кирәк, формула. Китап рәвешенә китерергә кирәк. Һәм аны китап рәвешенә китерү өчен әле тагын да язарга кирәк. Шуннан соң Саҗидә, аның яраткан апасы бит инде, аның турында яздым. Аннан соң ата бер, әни башка Газизә дигән апасы бар аның. Аның турында. Һәм соңгысы Аның мәхәббәте дип әйтик инде, ул мәхәббәт алай теге китапларда язылганча мәхәббәт булмаган ул, теге читтән торып кына мәхәббәт ул, бер-берсенә ошашу гына, Зәйтүнә. Платоник. Әйе. Менә шуларны тупладым һәм менә бу китап чыгып килә. Бу, Аллабирса, бу Ай азагында инде алар ул китапны без кулга алырга туры дип уйлыйм. Мин аны үзем чыгарам, чөнки син теге Балтач табакта кеше арасында чыкканда мин анда сүз бирдем. Чөнки Бибибәндәнең тууына быел 155 яшь тула. Мин аны бөтен җирдә сөйлим һәм бөтен җирдә кузгатырга карыйм, ләкин аны кузгатып булмады. Күтәреп алмадылар аны. Минем ул тырышлык, ләкин минем шунда мин сүз бирдем. Э, Бибинәмәдә абыстай турында мин быел Габдулла Тукайның Әһле якыннар дигән циклдан китап чыгарачакмын дидем. Мин ул 25 апрельдә барлык мәгълүмат шул вакытта мин шаһиты. Мин ул Аллаһу шөкер ул сүзендә тордым һәм Бу китапны Алла бирсә, алырбыз һәм мин сезгә аны беренчеләрен сезгә бүләк итәм. Без монда менә ир җегетләр утыра. Ләкин ул ир җегетләр түгел, хатын-кызлар арасында да ир җегетләр бик күп. Без, безнең милләт хәзер ир җегетләргә мохтаҗ, бигрәк тә хәзерге вакытта. Менә Хәлил Сибгатуллинның бу шигыре нәкъ менә шуларга җавап булыр дип уйлыйм мин. Ирләр булып туганбыз без чыдар өчен, мәйданнарның уртасына чыгар өчен,